Na mi kple mi de gbe ne mi le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔa me, elabena enɔ abe ake, Mawu ba de agbe gbɔgbɔ le mia katã me. Ame sia ame ke ne le to dzi la, mi ka ɖe edzi be Mawu de agbe gbɔgbɔ le wo me, na be wòle afɔ te. Mawu nedo mi ŋusẽ. Tsi ta gaƒoƒoa de be na mía dɔgbedelawo Emmanuel eye dzia ma awu dza. Míawoe vava le mɔa nu egbea. Bla ɖa sha bla la la, ɛɛ, ne Mawu ɖe mɔ kpɔa, mi nɔna. ɛɛ, radioa me eye míeɖena gbeƒã Mawu ƒe nya ku ɖe wo ƒomea ŋuti. Ena míekpɔ be Yesu ƒe ha, Yesu ƒe ha ƒomee, Yesu ƒe ha ƒomee enyi. Eti ta ye míle eɖem kple ku ɖe ŋuti le kaka eme kaka be ana vivi. Eti ta miwo miabe to sẽnuwo, miabe ŋku kpɔ nuwo na mí bena madzi dze oa? Enya si ke Mawu sɔ ɖo dzi dzi na mí la, míava ɖe ɖe ko míado gbe ɖa. Mawu Fofo, Mawu Ŋusẽkatãtɔ, Ame si wɔ dziƒo kple anyigba, Ŋusẽkatãtɔ nènye. Mawu bubu aleke mele sɔ kpakple wò. Èwɔe ta gãnyenye sɔ ŋusẽ bla le dzi. Mawu kpekpesege nènye. Ebe ne èdze nu dzi anɔ atsu nàwɔ. Ne ame ɖe dze edze la, aŋe kloekloekloekloe. Dzitagaƒoƒoa de be na ame sia ame si ke nele nyasemɔa gbɔ, eye futɔ la be madzɔ asue do oa, Yehowa wɔ ŋu xɔasi sia la ɖe ɖe nenema be mɔ xe nuwo dzo le amewo ƒe mɔ dzi kple woaƒe nyasemɔwo me bena woase agbenya azɔ de dɔwɔwɔ me. Yehowa gbɔgbɔ kɔkɔe ŋusẽkatã tsɔ etodzinɔlawo le dzi la se nu ɖe gɔme egbea. Ame aɖe le to nɔnɔ me le eme le eƒe asuƒe. Ame aɖe le to nɔnɔ me le eƒe aƒea me. Papa gbɔgbɔ kɔkɔe, wò nya amesiame be ehiã kloe tsita wɔe. Na bena nusi ke míagblɔ egbea ɖa natso ke ame ɖe, naɖe ga ame ɖe, nakɔ ŋkume na ame ɖe, nana ame ɖe nahaya eye ɖɔɖɔɖo nava ame ɖe ƒe srɔ̃ɖeƒe. Mawu akpe na wò. Minyrɔ radioa kple eƒe nunɔtiwo kekeŋ ale le Yesu Kristo ƒe ʋua me bena Yesu ƒe ʋu la ƒe ŋusẽ la nege ɖe ayaʋala ƒe ŋusẽa me bena nusianu akɔ na todzinɔlawo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.
Amen. Amen.
Enye ŋu sɔ gbɛ gasi nɔ. Yo akpe kaka mi da akpe na Mawu ke na ba mi ŋdede sia ga su mi asi egbe. Ke na mi aga va nɔ tete sia li ebe ŋkɔ dzi. Eh, ta mi le ponu po ku ɖo ƒome ke etɔ te do Mawu be kpɔ ɖe ŋu dzi. Eye mi gblɔ nya sugbɔ ku ɖo ŋusu pe dɔ ɖe asi, nyɔnu pe dɔ ɖe asi kple ɖeviwo tsã pe eh, akpa dzi wo gbogbo ɖe va yi. Ɛɛ, ziaɖe si ke agbetɔ ke mí nyea, míabe nuwɔnawo ŋu dena blibo ta. Eye kuxiwo va vana ƒomewo me gbogbo ɖe, vɔa mí va, ƒomea ŋgava tɔna te ɖo Mawu be e, kpɔɖeŋua dzi tututu o. Vɔa Mawu, amenuvela ke nyi dɔdɔɖoɖe, dɔdɔɖoƒe Mawua, ɛɛ, tutuɖoƒe Mawua. Ede mɔ bena yegba na mí afɔɖoƒe ɖewo ke mí la gba, e, gblɔe asɔ dzra ƒomea ɖo.

Eye mído la nɔ do gbe ɖa sugbɔ bena, Mawu nésɔ yeŋutɔ ƒe dzi sɔ na míaƒe dzilawo, nésɔ yeŋutɔ ƒe dzi sɔ na mía srɔ̃ŋutsuwo, ne woase nu gɔme si gbeɖeke Mawu sena nu gɔme, woano kpɔ mí si gbeɖeke Mawu kpɔna mí nene. Eye mígagblɔ bena, Míado gbe, míanɔ do gbe ɖa be, Mawu nésɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzi sɔ na mía srɔ̃nyɔnuwo, kuɖo mía nɔwo bena woape dzi nenye edzi kekeke eyike sɔgbe ye xɔna nuwo kpata le e kuɖo gɔmesese nyuitɔa kuɖo gɔmesese nyuitɔa egɔme be gɔmesesea ele veviɖe ye mi gba gblɔ le ewogoa me bena mía ŋutɔ mía dze agbagba mi la wɔ ɖoɖo be mía ƒe agbe dzi ɖoɖo wò ŋutɔ ƒe ɖoɖo wɔwɔ ɖe agbea ŋutia enyo ŋutɔ sɔwu be ame bɔe la va nɔwo. ƒo te wɔ kpɔa, eyi dzo ɖena fu no ŋtɔ dzi agba ƒona te ɖokuiwo yo wɔ ɖoɖo ɖe agbewa ŋtia yi kpena ɖe ame ŋti. Le ŋua me mi ɖe gblɔ be ka ɖeɖe a tɔ te ɖo e as e enya gbɔgblɔ ɖo ɖa mia nɔnɔwo gbɔ ɛhɛ enu popopo ɖo ɖa mia nɔnɔwo gbɔ yi le gblɔ be enu popopo ɖo ɖa mia nɔnɔwo gbɔa e ele vevi ɖe ŋtɔ enu popopo ɖo mia ne mi gbe le ɖo ɖukua. Míaƒe nupopopoa ele eteƒe ye be nupopopo ɖo mía nɔnɔ ŋua eye me la no kɔ. Ela no kɔ ŋutɔ eye egɔ be na eye ne mi le dza gblɔ nya eye ko mi le se ku ɖo toa ẽ blave le alɔ fa me koe teŋ ete ŋu yina na amea. Blave le alɔ fa mea etsi na mía me etsi na mía me ke mu nye mía ŋutɔ mía be lɔlɔ̃ nu vɔa nene be nyee woa. eye blaade le alɔfa mea, enyi na mía be eke wokpa samɛ do, alɔ ɖeɖewo, mía ŋutɔ ŋkume kewo mí wɔna, enu kokoe ya, nuzizi be ŋkume ya, enuwo alɔ ɖeɖe kuɖo mía be ŋutilã kpata ye ƒona nu kpo ta eya ele blaade le alɔfa dzi ta. Leke mí la ƒo nu koɖo mía nɔnɔ gbɔa? Ele veviɖe ŋutɔ. Ye mí le gblɔ be leke mía ƒo nu ƒo ɖo mía nɔnɔwo gbɔ ye be la nyɔ o, mí la dze gɔme nyuie ɖe eye mí la wɔ, mí la wɔe nu nyuie ɖe eye le veve ɖe. Eye gɔme be na, ne mí dze gɔme nyuie ɖe ye mí wɔe nu nyuie ɖea, amea la te ŋu se ŋɖe gɔme. Mí gblɔ be na, ne ame ɖe dza ƒo nu ƒo ku ɖo wa, ga ɖo mea alo enya ke dza gblɔ na wa, ga ɖo mea enya ele dodo me na enya ke be dzi be tɔa

Ee, gaɖewomea, mígblɔna be, O, ee, míle tsi dzi ta. Míŋteŋ dona to alo míŋteŋ xɔna game bena enya kee amea la gblɔa, míla teŋ see kaka la vɔ. Kpɔe na bena leke enya ŋutɔa edzo va tsina dodome, mía ŋutɔ tsã míva tsina dodome. Le enua mea, míle gblɔm be mído la nya mía nɔnɔewo be lɔlɔ̃ be gbegbɔgblɔ. Egɔme be Mawua lɔlɔ̃ be nyi. Donk, edo ƒomea nyi Bena lɔlɔ ye, lɔlɔ ye lena ƒomea de daɖɛ. Yi gblɔɛ vayi sã wo lɔlɔ ye nye nuke lena ƒomea dana de eye lɔlɔ ye nye nuke lena ƒomea ƒoƒu. Ke ehiã bena amesiame la nya nɔvia be lɔlɔ be gbe eye srɔ̃ ŋusu la nya esrɔ̃a nyɔnu be gbe. Nyɔnua tsã la nya esrɔ̃a ŋusu be lɔlɔ be gbe eye ɖeviwo tsã woɖo la nya woabe dzilawo be lɔlɔ be gbe. Le esia mea,

Kabakaba, ee, mi, ame, ame ɖee wɔ nubiɔbiɔ se bena, ee, leke yewolawɔ la nya lɔlɔ̃ be gbe ma? Mitɔe dzi nyi sɔ. Mi le gblɔ be lɔlɔ̃ be gbe gbɔgblɔa, ama tɔ ye ele, ye ame sia ame kuɖo etɔe. Mi gblɔ be na Yesu Kristo be edɔ ke ba wɔ le anyigbea dzia, Ame atɔ̃ wa kpata ye lé ƒoƒu sɔ wɔ dɔa. Afi ɖe kpe ke ƒuƒoƒo ee ƒuƒoƒo lea, ame sia ame tɔ le eme. Ta Yesua eya e ame atɔ̃ wa le eme ta enana ame atɔ̃ wa ena be edɔa te nya wɔwɔ nɛ. E vɔa ee kloe aleke Mawu wa wɔ amegbetɔ ɖoa, ame atɔ̃ wa mi la sɔ nu zɔ. Vɔa ezu be miawo ya agbetɔ mi nye esi ete dzo le mia sia. Ame atɔ̃ wa ŋutee Míŋtɛŋ wɔna eŋuti dɔ tututu o. Enana be míva nana anyi nɔa míŋtɛŋ dona lɔlɔ̃ be gbea do na mía nɔnɔewo gbɔ o. Eye masɔ na Aƒetɔ nye. Sigbe leke be gblɔ na mi misɔa, míla gba ye dzi la de gɔme viɖe ye míla gba ye dzi. Enyɔ e mígblɔ ɖe edzi edziedzi bena, e luvɔ ƒe nuɖuɖua alo luvɔ ƒe nuke ɖuna la enyi lɔlɔ̃. Lɔlɔ̃e nyi ami alo essence si ke la na bena luʋɔa awɔ dɔ la. Luʋɔa ele sie go ne, ele sie cup ne ye eɖo la ɖɔ. Ne meva ɖɔ oa, ehe na tukã la va na. Eŋuti ta lɔlɔ̃ me goa, esi ke me ɖɔ oa, enana bena esrɔ̃ɖeƒea ezu na karaté alo. bɔkisi alo ekɔ alo tukaɖa eti ta ame sia ame kloe si ke la ge ɖe srɔ̃ ɖeɖe me la eɖɔ sia sia bena yeƒe lɔlɔ̃ be goa ne ɖɔ ne fike lɔlɔ̃ be goa ɖɔ le la eye egbea tɔna lɔlɔ̃ be gbea tona Elabena agblɔ na ame bena yelɔ̃ wò nyawo gbɔ, yelɔ̃ nyawo gbɔa, míegblɔna edzi dzi shie be wòle le aklakuku shi na amea ene. Ao, nuɖola nɔ nenema o. Lɔlɔ̃ be gbea la, edɔ enyi, wɔna ye enyi. Eye míkpɔe dodo shi do bena, ne wodze gblɔ enya ne dukɔ ɖe alo wodze gblɔ nya ne e nuka kotokoliwo fifi enea, ne wova yi le do ebe gbea, womedze ase me na wò o. Eye cukaɖa la kpã. Vɔa ne woyi dua me ye wonya be Betɔ ye wonyi ye wova yi ɖe do kotokoli be gbe na wo la, enyina leke nyina na wo loo. Edzi dzɔ na wo bena ame ya eso akpe aleke vɔa ele do yewoƒe gbea la. Nenema ye Mawu di bena srɔ̃ɖeƒea nenɔe woa, míado gbea, gbe si ke. Kofi kple Adjoa yike wole du la, Kofi ɖo la nya yeƒe egbe, yeƒe gbe ƒe gbɔgblɔa ye e Adjoa tsã ɖo anya yeƒe ƒe egbe yeƒe egbe ƒe gbɔgblɔa eye ame eveawo tsã la enana bena asukpea li nate be e e li nate elabe wonya nusike dzɔna dzi ne esrɔ̃ wo. Eye wònya mí kple dzɔna dzi ne nyɔnua tsã, eye wònya miaƒe nunya, miaƒe lɔlɔ̃ la, eye nɔna nyuie ɖe. Kpɔ ɖe ŋu evavɛ me bena le ablotsoe du me la, nyɔ, nyɔnu kudo ŋusua la, wo dza ma, elabe wome le se wo nɔnɔe gɔme o. Ele se amea le do dzamagbe, amea le do nugati ma efɔgbe. Eke wome le se gɔme la wa, wova wɔ ɖoɖo be ne nenema nɔa nɔ la, yewoa kpa. Vɔa Mawu ƒe amenuveve ke na bena wova kplɔ wo yi ɖe wo tutu ɖo teƒe ɖe. eye wova fiɔ nusi ke nyi lɔlɔ be go kple lɔlɔ me gbe la, wova se egɔme bena nyɔnua la, ebe ne ele adokpata me le ɖa nu la, nusua ɖo la va nɔ ye gbɔ. Ye nusua tsa be ne meme ɖe alo kɔsiɖa yele klɔ ʋu yele dzra ablɔ ablɔ me loa alo abɔ me loa, nyɔnua tsa ɖo va kpe ɖe eŋti. Vɔ esike womele se wo nɔnɔe gɔme o la wɔa, wodza kaka. Vɔ esi ke woyi nusrɔ̃ƒea, wova xɔ tsutsu ɖo ku ɖo Lɔlɔ̃ ƒe Goa kple Lɔlɔ̃ ƒe Gbea me ame atɔ̃a la, eye wova kpɔe do dzesitɔ bena nyɔnua ƒe gbegbɔgblɔe nyi bena ŋutsua neva nɔ ye gbɔ. Ebia le Fransegbe me bena, Moment de qualité. Fifia nusuatɔe nyi bena meme ɖa gbe ne le club wo ele dzra nɔ abɔ me loa nyɔnua ne va nɔ kpe ɖe ŋti nusuatɔa enyi bena le français gbe mea service rendu eh fifia esi ke wova se wa nene gɔme la ne nyɔ nusua gbɔ so dɔ mea mɔ va sɔ na presse ave nɔ nga nga ebe xɔ me anɔ hlɛ la nɔ tɔte kpɔ be ne wova yɔe be ya va ɖu nuɔ kpɔ etsa va yina nyɔnua gbɔ sɔna zikpui nana ya nɔna alo nɔna eŋti ɔna sem ka ye nɔna nua ɖa nenema ke ne meme ɖa gbe ɖoa ne nusɔ atsa le klɔ ʋu alo le dzra abɔa me loa nyɔnua tsa va sɔna nusɔ wu na sia alo nusi ko sɔ ɖena gbe anɔ ɖe gbe le nua me anɔ ɔdɔ alo eklɔ ɔle klɔ ʋua la ele tutu fi ɖe etsa le tutu fi ɖe ku tɔ kekea evɔ asrɔ ɖe ƒe wa nuka esrɔ ɖe ƒe azu paradiso dɔka nenema me nua Eye nana be mananyia ena be tukaɖa dzɔna le ƒomea me. Eŋti ta ye mi le gblɔ be na enua me atɔ sia la, mi kpɔe do desuido be enua me atɔ sia ele veve ɖe. Vɔ agbetɔ ma te xɔ ame atɔa kekeŋ o. Wòla te xɔ ɖeka alo eve. Ye mi gblɔ be na nugbãtɔ ye nyi be na enya nyuie gbɔgblɔ. Nya nyuie gbɔgblɔ. Eve gbɔa enyi anɔ ame gbɔ. Anɔ ame ŋti. Eye etɔ̃lia nyi nunana, nunana. Eye enelia nyi bena awɔ dɔ na ame alo anyi dɔwɔnu na ame ɖe. Eye atɔ̃lia nyi bena ame ɖewo lia, ne wole ka asi wɔm tse alo wokpla asi kɔ na wo alo wole lé aha da ƒu na wo, le lia asi zodomɛ na wo, le wɔ nu si ke ne dze la, eva ɖenɛ me bena Esrɔ̃ɖeƒea, eyina ɖe ŋkɔ. Maba sɔ nya ɖe do eme. Ele vave me bena ŋutsu ɖe kple srɔ̃a wole. Wodzi vi ame etɔ̃. Gbe ɖeka gbea, ɖeviwo va to ne woatɔa bena, Papa, womelɔ̃ yewo nunya gbɔ o. Papa be, Nu ka le dzɔ? Yelɔ̃ mia nunya gbɔ. Enu si ke miɖe dze le mia sie, miɖo xɔ, miɖo aba, miyina suku leke nuɖuɖu kudo nuawo le. Ebe o, Papa, mewa ye le dzi o. Ŋutsuɛ eke ele dzi o parce ne papa gbɔ so dɔme kpɔa ele si kpɔa eva dzo. Ela gbɔ va zã dɔme gake ɖeviwo mla anyia ye gbɔna va na. Ne gake ɖeviwo fɔ ya ŋkpɔ fɔ. Ŋutsuɛ gbe ɖeka va ɖeviwo le eva gbɔ so dɔme va le si va do ye me ko tsua be ya dzo ɖeviwo tɔ ye papa egbea la ɔmu lɔ ye me nya gbɔ. Ŋutsuɛ nu sua wa tɔ va ɖe ko tsua zɔ ku ɖe woa ƒe atsia ŋtsi be nuka ŋtɔ le dzi koŋ o. Wobe papa nusike yeli dzia ɖi nanyi ɖo kanapea me eka woatɔ nanyi ɖo kanapea mea amega xoxoa va le ŋgbo dome nɛ le li asi yeƒe ta dzi nyɔnuvi dometɔ ya eva nanyi le axadame nɛ sɔ yeƒe alɔ le lili lili ŋga axadaƒu nɛ. Eye ame ɖeka va nɔe ɖo ata dzi nɛ be, Papa, nu si koe wòle di ewɔ. Eye ŋutsua gblɔ bena, E, fifi ese nua gɔme ya, menye bena ana nu kutɔ le mia kple ɖusi dze enye le veve ɖe ne ɖeviwo o. Ɖeviwo ƒe veve enye bena ɖevi ɖewo le la, wodina bena papa nenɔ nɔ ye ŋuti. Esi ke ɖekadze ya se nyaa gɔme la, ebe yeɖo xɔme la, yefa avi. Yetrɔ le si trɔ gbɔ va. ye va biɔ se nukɔ ŋtɔ le dzi keŋ ɔ, ye ɖeviawo ɖe nya ɖe go. Ɖevi ametɔ kekeŋa wo ɖe woaƒe lɔlɔ ɖe lɔlɔ be goa alo lɔlɔ me gbea wo ɖe ɖe go be ye se gɔme kpɔa tukaɖa keŋ lɔ. Vɔa lɔlɔ me gbe la ele veve ɖe na asu ƒe alike la ele veve ɖe. Eye mi kpɔe dodo dzi do be na nya nyuie gbɔgblɔ. La amenti le Fransegbe egɔme be les paroles valorisantes alo paroles d'encouragement, ado ŋusẽa ame. Ame ɖewo lia, wogbɔdzɔ ne wodo ŋusẽa, nenye woabe lɔlɔ̃ megbe la, ne wole do ŋusẽ wo, ele ayi kpoe, wɔe leke hlɔ̃, wɔ leke kutɔ. Nenye amea ƒe lɔlɔ̃ megbe la, ewɔna nukaɔ? Wodo gbea nɛ, esina dzidzɔ ɖe Grenade dzena me si ke wokpɔ bena edo awu ɖe va le yia be, Ao, awu ya te le atɔe nɔ ŋutɔ nyuie ɖe ɖo. Oo, wòdze ɖeka dze le awua me be adze tugbedze le nu ya me lekea. Nenye amea ƒe lɔlɔ̃ megbe la, ganu ma ɖe asi hlẽna le ŋkume na ame ɖewo elabe wodo gbea nɛ. Menye be wogblɔ be yelɔ̃ nyaa gbɔ ye o. Alɔ̃ ame nunya gbɔ, ado gbea nɛ. Egbea nyi be na gblɔe ne be na nusi ke edoa ewɔ dɔ nyuie ɖe. Eklɔ xɔme, eklɔ kpalo me oo ewɔ dɔ nyuie ɖe la, esia nana be na amesiɔ la wogena dzena yayra sesẽ ɖe me. Ena be ne va va eme be na srɔ̃ɖeƒe eveawo le la, wo dzesi wɔm lɔlɔ be gbe ku ɖo be nusua no le gbɔnye enea edzi dzɔ nɛ. Ne nyɔnua le gbɔnye enea edzi dzɔ nɛ la, ne va va eme la eyina nyuie ɖe.

Ela fɔ, ela fɔ le fiya be o, miawoa, ke egbe nyea nyoa, egbe wa nyɔ ŋutɔ. Ke to edzi nenea, mi la kpɔ be yava trɔ zu hadzitɔ gã ɖe. Alo ele dzi be yeawɔ projet ɖe, vɔa ele vɔvɔ̃ ɖe alo ɖikeke ɖe nɔ le eme. Ne o yɔ le funu ye o to be o, o la te ŋu wɔɛ. Enuwo susu le asiwòe, ne o dze gɔme la yi fifie o fɔ̃e ŋua, ke edze gɔme nyanya wo ye o le do ŋusẽ o la kpɔ be ele dzi awɔ nu gã ɖe. Ela sɔ do mia kpata mia be ƒomea ɖe dzi. Ele nɛnɛ le ɖeviwo gbɔ tsã. Ɛɛ ehiã. Ye le ŋua me tsã, lɔlɔ be gbegbɔgblɔa, ega le eme. Ele nyi be na nɛnɛ be amewo dzina be le edziedzia, woano ƒo nuƒo na wo ku ɖo ɖo ɖa woa gbɔ ku ɖo lɔlɔ be gbe. Mu lɔna nyawo gbɔ. Mu lɔ nyawo gbɔ lo. Mu lɔna nyawo gbɔ. Eŋua kpata nɛ nyi be e E amea enya ko le gblɔa egbe ko sɔ gblɔ nya ye amea le dza xɔ kea le ame wa ejie jia o la no o la no kpɔ egbe ko la sɔ no po nu po ɖo ɖa egbɔ ŋnye be na ano sɔ nya sɔ no dan gbe ɖe ɖe gbɔ alo ano ano gblɔ nya ko atse kpakpa alo ano gblɔ nya ku ɖo ŋusea le ne ba me ne le gbɔ wa ma te no kpɔ dzidzɔ ehiana be la se gbe vivi ke ma o sɔ do me wa ye o sɔ dzi asi gbea gbea. Ɛhɛ, egbe ŋua, edzi na be la nu si edzi edzi. Ye le ɖeviwo gbɔa tsã, ne wo ƒona nu ƒo na wo kuɖo lɔlɔ yi nye woa be lɔlɔ be gbea, wo la kpɔ be ɖevi ŋua la nu kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti o sigbe tɔ nene alo nɔ nene. Ye ɖeviwo tsã wo hiã be wo la wɔ nene be nuɖe woa be dzila wo gbɔ. Ke ebe gɔa ye mi le gblɔ be na, egblɔɛ va yi be na, vɔ ma ɖe ka ɖi tea eya nye nu ke o. E amea la nɔɛ gbɔ ye enya le dzidzi nɛ ye be la de la gblɔ

Le nua mea, ne nuƒoƒoƒo ma ke nye ɣeyiɣi tɔxɛ na amea ƒe dzia, nuƒoƒoƒo ma woƒonɛ ku ɖo amea be ŋuti, amea be e ŋuti kpata. Egɔme be na wòla nu kpɔ, mìla nu kpɔ mìa nɔnɔ be ŋkuvi dzi, ŋkuvi yibɔa dzi

Kpɔ na game do toea. Edzie tsia la no dji bena nene ba mia ne va ye gbɔ e ne ya ya gblɔe be dji mia ne. Vɔa ne le nenea o kpɔ bena amea la te fi srɔ be dji faa. Mi le lo ye mi le mi le awo me ɖo ɖu vɔa ame bu la te fi srɔ be dji faa. Kpɔa nene be no ele veveɖe bena e srɔ tɔ ku e srɔ tɔ la nya nua le woa dome. Alo woa be viwo tsa wodo la nya nua. Ke mígblɔ be na nenema mea, wodo na toe ku ɖo apo ŋuti la kpata ye o la se nu ke be le gblɔa gɔme kpɔa ela kpe ɖe eya ŋuti. Gaɖo mea, edzi be na wò tsɛ o la ne kankan ɖe edzi be na enya ɖe le asiwòa, wò tsɛ o la gblɔe. Vɔa ga ɖe mea, edzi kpo be na ne yeayi ƒo nu kpɔa, àdo toe. Wangba ne eto po ɖo ɖe tsa o. Nene be enua enɔna na amea veviɖe. Kpa mi la nu li ŋkuvi ɖo mia nɔ nɔ ŋti veviɖe le ƒomea me. Ke etɔ gɔa tsa ke ga le veviɖe nyi nunana. Mi gblɔ be nunana etsa ema ɖo akpa ameve. Etsa ma ɖo akpa ameve hã. Sigbe tutu gba tɔa tsa mi gblɔ be ema ɖo akpa ameve. Tutu gba nye be na ola no do toe. Ola no do toe ye ela gblɔ ebe nya na o.

Ke nu xɔasi tsã bua mu nye nua ma si xɔxɔe li ne veve ɖo. Ke la xɔ nua kpɔ la kpɔ be la xɔe alɔ ve la be, Hey! Esrɔ̃nye do ŋku dzinye, esrɔ̃nye bu nye ŋuti kpɔ, esrɔ̃nye bu tame so ŋutinye. Eye la dzɔ dzi nɛ kaka. O la kpɔ be nukokoe ɖe dza kpasɛ ɖo, ẽ, kuɖo dzidzɔ ɖe la kpasɛ ɖo. Ye la da akpe nɔ. Ye la te nɔ do we tsã faa. Eye nɛnɛke le nusuo tsã. O la ple nu ɖe ba nɛ ɖe ke te nyi, e, T-shirt alo takuvi alo ŋɖe ɖe ke o la sɔ va nɛa, ela dzɔ dzi nɛ kaka la kpɔ ɖe ke alo awu ko ple va nɛa, o la kɔ na nu da wa edze dzi na nu kpɔ dzidzɔ le eme. Eɛ na mi ao esrɔ nye ple awu ya nam lo. Esrɔ nye lɔ na nya nyigbɔ lɔ anya be ebe lɔlɔ be gbe ŋua kpoa enyia. Ele na ɖeviwo tsã, ɖeviwo tsã le nenea, ɖevi ko va nɛ nu be vivi na nɛ da na kpea e kpɔ na dzidzɔ da na kpe kakaka. Eɛ ela de la gba de kea anya be ebe lɔlɔ be gbe.

Kpekpe ɖe ame ŋuti ye sigbe lé ke wo gblɔe va yi ŋua, kpekpe ɖe ame ŋutia ele veve ɖe eɖeka la me wɔ dɔ ma ne kpe ɖe ŋuti o ma no kpe ɖe ŋuti oa, ela kpɔ be o yi dzo tsi ye ɖeka yea ame ya kpe na ɖe ŋuti o. Ela no li ƒe ŋua kpɔa me dzɔ na dzi nɛ o. A nya be nene be nua e nene be ame dzi na be o la kpe ɖe ŋuti. Ye mi kpɔ mía fofo Yesu Kristo be e. Ebe kpɔɖeŋua, míkpɔ bena le Yohanes ƒe agbalẽ wuietɔ̃ kpukpuitɔ̃ va na wuiadrẽa, mía Fofo Yesu Kristo eklɔ afɔ na ebe nusrɔ̃lawo. Eklɔ afɔ na ebe nusrɔ̃lawo le Yohanes ƒe agbalẽ wuietɔ̃ kpukpui etɔ̃ va na wuiadrẽ. Ye mi la kpɔa nusrɔ la be be oh ŋu dɔe la kpla afɔ na mɔ ɖe enye la kplɔe nɔ wɔe ɖo na nyi kpoo wo le kpɔ dzidzɔ wo le de ŋgble sue ŋti. Nu ke mia fofo yesu kristo gblɔ ebe na mia yi edzi mia no wɔ efiɔ be na wo te nyi ahoe tɔ wo nyi ta vɔa wo la bɔbɔ ɖokui wo va ea wo ŋtɔ aƒo ƒomea be do pe la ye wo la kpe ɖe ŋti ga ɖo me ne mia te sɔ nɔ du ne mia te sɔ gogo mia nɔnɔ wa ele vevevevevede. Nɔ ka e ne nye be amea be lɔlɔ be gbee ŋua? Ye o mu kpe na de ŋti gbeɖe gbeɖe o. Gbesiagbe o le azɔ ge nea, e la nu se veve le ebe dzi me. Ebe luvɔ la di ku loo. Nu ya ke mi le gblɔ anya ŋtɔ ŋtɔ. Agbetɔ be ame bliboa ye ŋua. Amea be luvɔ la di ku. O do atia o nu le wu si o. O do fla o nu le wu si o. E la, e la ku nɔ. Ahan. Kpɔ ameɖewo le vɔa, ŋɖuɖu le nu wo kpata le vɔ o se na veve. E kpɔtɔ. Eyi be lɔlɔ̃ be gbegbɔgblɔa atɔ gɔa ele nye be ano sɔ alo sɔ no ka amea ŋuti. Ame ke be lɔlɔ̃ be gbegble e gbegbɔgblɔ nya e a ano lili asi ame ŋutia, ne le dza gblɔ na nya na wò tsã ela sɔ alɔ da ɖe dziwò eka na asi ame ŋuti kaba kaba kaba kpɔa ela no wɔ nɛnɛ. Ame ɖewo buna be o ele ka asi ŋuti enu ke enu ke vɔa ebe lɔlɔ̃ be gbegbɔgblɔ ye ŋua Kpa etsã hiã lɔlɔ̃ be gbegbɔgblɔa ali asɔ asi aka asi amee ŋuti alo alili asi ɖe amee ŋutia o la, kpɔ amea efaa na ame kabakaba viɖe kpɔa ele gblɔna be ne mi kpɔ ne gbɔ kpɔa ela di be afɛ alo ye ŋutɔ tsã la fã o. Anya be na no ka asi ye ŋutia edzɔna dzi nɛ ŋutɔ ye enusɔsrɔ̃. Enusɔsrɔ̃ defiɔ be na amegbetɔ be amegbetɔ bliboa ele ebe ŋutilã me, ele ebe luvɔ me, ele nenye be oka asi amea ŋutia, efiɔ be na olɔ̃e, efiɔ be olɔ̃e. Eŋutia ɖeviwo ŋutɔ tsã, ne ɖeviwo wole dã lɔ̃ tsã ne oka asi woa ŋutia, wola ŋku vi. Ameɖekpekpe ne le dã lɔ̃ tsã ne oka asi eŋutia, ela trɔ kpɔ o. Aka asi ami ŋuti alo asɔ asi da ɖe ami dzia, enu nyuie ɖe be nyi, enu nyuie ɖe be nyi. Ele míabe luʋɔ me ye míabe ŋutilã ehiã nene. Ye ne le srɔ̃ɖeƒea, ne enye be amea be gbegbɔgblɔ nye be woanɔ lili asi eŋuti kabakaba alo woanɔ fe alo woanɔ nu egbɔa, ye womewɔna nɛ nenea, ela nɔ ɖe fu nɛ ŋutɔ. Elanɔ kpɔ eɖokui ŋuzizitɔ sɔwu le xexeame kpata kpoa ebe luʋɔ tsã ela lé blanui. Eŋtɔ amitsia kpata ela ɖi ela ela ela no xanu ela no xanu enuke kpata mu nyia enye nuke le le anyi me la ele enye enye nuke le le anyi me donc ne amea lɔ̃ wa ela ka asi ŋti o ela lili asi ŋti o ela fã o ela kpla asi kɔ nɔ ela wɔ ela kpla asi kɔ nɔ edziedzi ye enɔna vevi ɖe na ɖevi ɖewo tsã enɔna vevi ɖe na ɖeviwo

Taɖo mea o la nɔe gbɔ ko asɔ alɔ daɖe edzi kpo ano Lilia sti ata dzi nɛ ko magblɔ nya ɖekpekpea ebe veve sesea edidi na ta Mawu wɔ nene be enuwo bena mi la sɔ no gogo mia nɔnɔe be mia teŋ sɔ no de lɔlɔ sɔ fia mia nɔnɔe ee o de fiɔ le e nume kuku ɖe de fiɔ be efiɔ ɖe na nyi vayi le anyigba ɖe dzi ke wa we xɔ xixia o xɔ xixia do se vayi. Mía kpata mi nye ye kee eva do afi ɖe dada va do eme kpoa eva le nyɔnu bla ne sɔ da ɖe nyɔnu wo ke wo fɔ fu bla ne sɔ da ɖe be na ne nyɔnu bla ne wa wo dzi via wa be gbea kpo la se egɔme be sa ya wa wo kpo ye xɔ xixia ɖo se ta be wo ma se egbe ɖe kpekpe o eŋtia wo sɔ wo va yi da ɖe afi ko dzra ɖo nyuie ɖe ye wo sɔ nyɔnu wa da ɖe funu wo le na wo nuɖuɖu nyuie ɖe ye wo dzi vi Wo dzi via wa wo bebe vi bla nɛ wo kpa wo sɔ wa nua wo sɔ jo le wa gbɔ be na yo xɔa me ame ko xɔa wo yi na ko va yi na na wo e bebe vi be nuɖuɖu kakakakaka va na ga ke me wo la si e gɔn be no si le funua wa wa ba wa be gbea ɖeka kpo la se ye ɖevia wo nɔ funu kaka ame ɖe kpe ƒona nuƒo ku ɖo o ame ɖe kpekpe mu kana si wa ŋti o

Wotɔ kuku kaka va do ƒe ɖeka ƒe ve. Ame ɖe kpekpe mele ƒo nu ƒo kuku ɖewo ta. Ɖeviwo mele ƒo nu ƒo ɖe kpekpe o. Wo mele do gbe ɖe kpekpe o. Wa be gbea ke le dzi be ɖevi ŋɔ wa be gbe ko la se le anyigba dzi wola gba va ɖu fia ɖe anyigba dzia, ɖevi ŋɔ me se gbe ɖe kpekpe o. Enu ke ɖeviwo kpɔe be na ɖeviwo wole ku ɖeka ɖeka kaka eva kpɔtɔ ame ve pɛ. Efiɔ be Mawua edo Eye nuwo do ɖoɖo ɖe nu ye enu ame atɔ̃ ma ke mí gblɔa, eye wɔna be agbe la nɔ mía me, mɔkpɔkpɔ la nɔ mía me, ŋutifafa la nɔ mía me, kadedea la nɔ nyuiɖe, ta ehiã be na mí la wɔ eŋuti dɔ do nɔnɔme nyui Enyo me. míahu ka dzi, míahu ka ne todzinɔlawo. Ee, mìnate yɔ mí le 93 04 38 38 93 04 38 38 Blaasiɖekɛ vɔ etɔ̃ naneke ene Blatɔ̃ vɔ enyi Blatɔ̃ vɔ enyi Blaasiɖekɛ vɔ etɔ̃ naneke ene Blatɔ̃ vɔ enyi Blatɔ̃ vɔ enyi Kpɔa mìake ɖe mía ŋuti le radio dzi be aa mí ŋu ka ne mí ne womese nuɖe gɔme o alo dzila sɔ nuɖe sɔ kpee la, mɔ ɖeɖe le bena eka ele huhum alo yeaɖi ɖase ɖe ku ɖo nu si ke mí le gblɔa ŋuti la.

Ya ŋdi ne be mí koe míanɔ kasem eye ne yi dɔ me kaka ɖe egbɔa, eye dɔa ƒo nɛ be la mlɔ anyi. Ke ne enye be la va kasem ŋku o ta ye sɔ tu mi kui mi edi be ya mi kui mianɔ anyi ŋsu ku nyɔnu eye me wa ma nɔ eme kpɔa, mí ga kasem ŋku o, ɖo gblɔa kpɔ nye ko va wɔ do mɛ. Ena be enyi na veve sese ɖe nam kpɔa. Mhm. Vivia, Ŋsa kaka etsi kɔ na mi. Bon, Vivia, ŋkɔ le dzi o. Ŋkɔ le dzi vivi o. Alo? Alo
enya si ke míele gblɔm alo se gɔmea? Alo
ose gɔmea?
Nu si ke míele gblɔa so gɔmedzedzea ka ma fifia ose gɔmea?
Yo, míele gblɔ ɖe na ɖe. Wòla te ɖakplɔ se faa. Ne gblɔa wòla gbateŋ trɔ yɔ. E, enya ko le gblɔa enya wɔame kɔ. Egɔme bena wò ya apo lɔlɔ be gbegbɔgblɔ enye bena woano ka se ŋku ɖo o. Ne nya le asi wa o tsã agblɔe nɛ. Vɔa eya ke mu nye be lɔlɔ be gbegbɔgblɔa mu te le wɛ ɖo ɖa gbɔ o. Kpɔa o la sɔ do gbe ɖo ɖa me ye o la dzi ɣeeɣi ke kokokoe vivisese nana nyia.

Ƒe ma me mele ya, nya ɖe le asi wa ate biɔ eye be ase ŋɖe gɔme la, mɔ ɖeɖe le alo dzi be aɖi ɖase le la, mɔ ɖeɖe le eta ele ŋu. Mi le gblɔ be na mi mi ŋgba gbɔdzɔ o egɔ be si madze madze tae e dukɔa le tsrɔ e srɔ wa mu nya o la vɔa ŋgba gbɔdzɔ o o tsa yi edzi na nu gblɔ ne ble o ga popo ke mi gbe kpɔ be mia nɔ dukɔa to ne be na ɖe yi hia e va yi hia gamea ka se ŋku ɖoe. Eye, eye wòku ɖe enye xlɔ̃ vevitɔ. Exlɔ̃ ɖe kpekpɔ mu ŋdana anyi alo ŋu zɔna yo ŋu kana asee ŋu o ɖe, exlɔ̃ dzedze tae Mawu na ye srɔ̃ɖeɖe na anyi do. Mawu la te kaka mɛ ɖe anyigba dzi, vɔa Mawu le di be zozo wane nanyi, kadede wane nanyi,

Enyɔ ee mi le gblɔ bena kɔ be si madze madze anyi dukɔ le trɔ. E nu sia nu si ke nanɔ srɔ̃ ɖe ƒe ado dzidzɔ ne srɔ̃ tɔwo la ye mi le gblɔ bena e lɔlɔ ƒe gbe ama tɔ̃ sia la ye me nu me mi le ku bena mia se gɔme bena ne mi le wɔa e asu ƒe atã ezuna agbã. Kpɔa ne míahe ɖɔɖɔɖo va esrɔ̃ɖeƒea la, ena míesɔ nusɔsrɔ̃ sia le de toa me bena, lɔlɔ̃ be gbe ame atɔ̃ sia la, míaɖu tu nɛ, míadze si mía tɔ alo míanɔ alo srɔ̃nye ƒe lɔlɔ̃ be gbe. Le ŋusu kpa dzi, le nyɔnu kpa dzi kpɔa, eyi na nyuie ɖe. Vɔa ama nanyia, shike amewo le gblɔɛ fia be edzi be yeaka sẽŋ kudo esrɔ. E kpɔ me lɔlɔ, me nyi me lɔlɔ, me me lɔlɔ me gbe yeoa, tukana la na anyi. Enu bubu bu kura ye le wɔɛ. Ye tsã be lɔlɔ me gbea, me nyi be wòa tɔ ye nyi be woaka sẽŋ kudo ye. Vɔa ŋusu tɔ ya me nyi be aka sẽŋ yeo. Nubue le nyia etɔ ŋuglɔ sa bena nusua kudo nyɔnuɔ dza kaka. Nyɔnua me gbee nyi bena nyɔnua ne va nɔ egbɔ le adokpata me. Nusua me gbee nyi be nusua bena nyɔnua ne va nɔ egbɔ le ne ele klɔ ʋu ku tɔa. Vɔ esi ke va se woanɔnɔe gɔme la, ɖɔɖɔ ɖo va esrɔ ɖe ƒe eye me nya nyuiɖe gblɔ. Vɔ ne va va eme bena wome kpɔ mɔ ŋdze nenema me nua ŋtsi oa, ŋba ti dzi o. Mi le srɔ̃ nu ye mi la va trɔ yedzi nyuie le le kpɔ ka la nya esrɔ̃ be gbe alo nya nyɔna tɔ alo nusua me gbe tɔ la mi dza va ɖe me ɖeka ɖeka ɖeka be na mi ase gɔ eya mi le le wo ƒoƒu be na nusi ke nyi lɔlɔ me gbea ye me nya mi le gblɔ ke ŋgbe ma dzidze wa le kpɔ ka la nya wo asi kudo wo ŋga su kudo asi be gbea la mi la va ƒo ŋƒe ku le tsa ŋti. Yeo mi da akpe eh sigbe leke mi le gblɔa eya enya veve ɖe be nyi be na le kaɖe ɖe ɖe kpekpe mea asen kaka ya hia asen kaka hia ne mi mu kɛn tsa kaka mi va do srɔ de pe ya kpɔa ewo ko kplɔ nyɔnu va ɖa ɖo gbɔ dza so ƒome ya kpɔ la nya be na dze dodoa hia le mia dome mi le gblɔ be srɔ de de ayi ŋlɔ dze dze

90 34 31 53. Kpɔ mi la ke ɖe ŋti ele WhatsApp can dzi nya sia nya ke ɖe le me ne mi la mi la a gblɔɛ nɛ eye can la ŋka ɖe dzi la ƒoto ɖo nye mi kuɖo srɔ ɖe ƒea yi me school ye ayi ti ta mɔ ɖe ɖe le bena ala kpe le mia ŋti kpe gbɔ ɖe eyo na ame ke be ya va kpɔ mia ne mia kpe ɖe ŋti le gbɔgbɔ me kudo sesre ma kpa dzia ne yɔ 70 41 09 27 70 41 09 27.

Be ƒomewo nafɔ le woaƒe alɔdɔdɔ me. Ƒomewo, woatati woaŋutɔ ɖokuitɔ dzidzi bena woawɔ wo lɔlɔ̃nu, eye yayra nagbã go le ƒomeawo me. Dzidzɔ nagbã go. Papa akpe na wò bena wòva kplɔ mí le ɣeyiɣia ye míawo míle kpã vɔ woyɔ ye dzi. Mígasɔ luʋɔwo de asiwò me. Akpe na wò bena wòle agawɔe wu.